जय मिथिला जय जानकी स्वागत अछि अहाँ सबके हमरा चैनल पर और उचका एहि वीडियो में हम मधुश्रावणी के सातम दिनक कथा देबऽ जा रहल छी सातम दिन का कथा के मात्र एक भाग छै गौरीक तपस्या कनि पैघ भाग छै एकेटा परंतु एकेटा भाग छै बहुत पैघ नहि छै तऽ चलू शुरू करै छी मधुश्रावणी के सातम दिन का कथा गौरी कामदहन आओर महादेवक व्यवहार देख कऽ डरा गेली हुनका कतहु चैन नहि भेटै छलनि सदैव ओ शिव शिव रटैत रहै छली एहि बीच हुनका नारद मुनि भेटलखिन तऽ ओ हुनकासँ पूछि लेलखिन जे महादेवके केना कऽ प्राप्त कयल जाय उपाय बताबू नारद कहलखिन बिना तपस्याक महादेव दर्शन भेनाइ बहुत कठिन अछि महादेवके पेनाइ यऽ तऽ अहाँके तपस्या करऽ पड़त घोर तपस्या हुनका केवल तपस्येसँ प्राप्त कऽ सकै छी तखन सखी सब महारानी मैनाके सब बात कहलखिन मैना गौरीके बजाय कहलखिन अपने घरमे सब देवता छथि एहन सुकुमार शरीरसँ वनमे तपस्या केलासँ बड़ कष्ट हैत तैं हेतु अहाँ विचार करू और घरे में तपस्या करू मुदा गौरी के ई बात नहीं जचल बिना महादेवक तपस्या के हुनका चैन नहीं भेटैत छल गौरी के दुखी देख माय बहुत चिंतित भेली अंत में गौरी के जंगल जाय तपस्या करबा के आज्ञा दऽ देलनि गौरी माय बाप के प्रणाम केलनि और सखी सभक संग बोन दिस विदा भेली ओ पटोर आ गहना खोलि कऽ कृष्णाजिन आ बलकल पहिर लेली आ गौरी शिखर नामक चोटी पर गेली फल फूलसँ लदल मनोहरम स्थानके देखि ओ ओकरा साफ कऽ तपस्याक वेदी बनेलनि ओहिपर बैस ओ कठिन तपस्या आरम्भ केली गर्मी मासमे चारू कात धुनी लगा कऽ एकटक सूर्यक दिक ताकि कऽ तपस्या करथि आ बरसातमे ओढ़वला स्थानमे तप करथि आ जड़ मासमे जलमे ठाढ़ भऽ कऽ तपस्या करथि जे तपस्या मुनिगणसँ पार नहि लागत से तपस्या एकटा सुकुमार कन्याके करैत देख मुनि लोकनि हुनकर दर्शन करय आबय लगला सभ हुनकर प्रशंसा करय लगला ओहि आश्रमक अद्भुत हाल छल ओतय गाय सिंह एकै घाटमे पानि पीबैत छल गौरीक तपस्या सँ कैलास और गौरी शिखर मे कुनु अन्तर नहि रहल। गौरी सँ प्रभावित भ ऋषि मुनि सभ नारद संग महादेवक ओतय गेलाह। हुनका सभ विनम्र भ कहलनि जे हे महादेव! गौरी त एहेन तपस्या क रहल छथि जेहेन आइ तक कियो नहि केलक। आब अहाँ आगू कियो त बढू। आबो हुनका अप- पर प्रसन्न हो हमरा लोकनिक काज करियौ महादेव कहलनि गौरी अपन तपस्यासँ हमरा प्रसन्न कऽ देलनि आब हुनकर मनोरथ पूर्ति हम करब अहाँ लोकनि जाउ अहाँ सभक काज अनायासे भऽ जायत महादेव बूढ़ बाबाजीक रूप धऽ गौरीक तपस्या स्थान पर गेला बाबाजी के रूप के देख गौरी हुनकर खूब स्वागत सत्कार केलनि बाबाजी प्रसन्न भऽ हुनका पुछलनि जे कोनो तरहक विघ्न बाधा तऽ नहि अछि इहो पुछलनि जे कोन कामनासँ एतेक पैघ तपस्या कऽ रहल छी गौरी अपने किछु उत्तर नहि दियौ सखी सबके इशारा केलनि ओ कहलखिन जे हमर सखी महादेवसँ विवाह करबाक कामनासँ तपस्या कऽ रहल छथि जहिया ई तपस्या आरम्भ केलनि आश्रममे फल फूल लगेलनि ओ सब गाछ बढ़िआँ फल फूल दऽ रहल अछि लेकिन हिनकर कामनाक फलक एखनो अँकुरो नहि फूटल अछि बाबाजी गौरीसँ पूछल कि ई बात सत्य छै कि गौरी उत्तर देलखिन ई ई सत्य कहैत छथि ताहिपर बाबाजी अपन निराशा प्रकट करैत विदा भेला जे हुनका होइ छलनि जे गौरी कोनो पैघ कामनासँ एहन कठिन साधमे लागल छथि गौरी हुनका जाइत देख रोकबाक प्रयास करैत पुछलनि जे हमरासँ कोन अपराध भेल जे अहाँ एना निराश भऽ तमसायल जाइत छी बाबाजी बजला अहाँ हमर अपराध नहि कऽ अपन हानि कऽ रहल छी हमरा पहिने अहाँ पर श्रद्धा भऽ गेल मुदा आब अभीष्ट बुझि घृणा भऽ गेल अहाँ असरफी बेच माटि कीनऽ चाहै छी हाथीके सवारी छोड़ि बरद पर बैसऽ चाहैत छी सूर्यक प्रकाश छोड़ि भगजोंकनीक इजोतमे रहऽ चाहैत छी कोठा सोफा त्यागि मरघटमे दिन बिताबऽ चाहैत छी कतऽ सर्वसम्पन्न इन्द्रादि देवता आ कतऽ भिकमंगा महादेव अहाँक सन सुकुमारी आ परम सुन्दरीके ओ बूढ़ भिकमंगा महादेव जोड़ी केहन लागत अहाँके एहन चन्द्रमा सन मुँह आ महादेवक दाढ़ी मोछवला मुँह अहाँके कमल सन आँखि आ हुनका तीनटा आँखि अहाँके माथमे फूलक बेनी आ हुनका माथ आ देहमे छौर अहाँके शरीरमे सोनाक गहना आ हुनका शरीरमे साँप लपेटल आ गर्दनिमे मुंडक माला अहाँ मंगलमयी आ ओ महा अमंगल अहाँ महाराज हिमालयके बेटी आ ओ ककर संतान छथि सेहो नहि जानै छी धनिक तेहन छथि जे देह पर लत्ता मात्र नदारत कन्याक लेल लोक बरमे जे जे गुण ताकैत छै ताहिमे एकोटा गुण महादेवमे नहि छनि हुनकासँ विवाह केलासँ अहाँके कोनो मनोरथ नहि पूरत अहाँ पर महादेव जे कनियो अनुराग रहितथि तऽ ओ कामदेवके नहि जरबैतथि ओ अहाँके योग्य वर कदापि नहि छथि महादेव निर्गुण ब्रह्म थिका ओ अपन इच्छानुसार सगुण सेहो होइत छथि। ओएह ब्रह्माक रूप धऽ संसारक सृष्टि करैत छथि। सभक आदि पुरुष ओएह थिकाह। हुनकर बाप पुरुष के भऽ सकैत छथि? सभ विद्याक आदि ओएह छथि। हुनके श्वास सँ वेद बनाएल गेल अछि। तखन ओ मूर्ख कोना भऽ सकैत छथि? कोनो गरीब लोक मनसँ हुनकर पूजा करै छनि तऽ ओ अत्यन्त धनिक भऽ जाइत अछि हुनकर लीला अपरम्पार छनि सुन्दरसँ सुन्दर आ कुरूपसँ कुरूप हुनके रूप छनि ओ कहियो अमंगलकारी नहि भऽ सकैत छथि अहाँ अपने पापी छी तऽ अहाँ हुनकर रहस्य कोना बुझबनि अहाँके हम सत्कार केलहुँ अहाँसँ गप केलहुँ एकर हमरा प्रायश्चित करऽ पड़त ई सब उत्तर गौरी देलखिन बाबाजी क बाबाजी फेर कुछ बाजय लगला गौरी अपन सखी सब बाबाजी क हटा देबऽ कहलखिन ओ कहलखिन जे फेर ई महादेव के निंदा करता पैगक निंदा केला सँ करय वाला के सिर्फ पाप नहि होइ छै बल्कि सुननिहारो के पाप होइ छै ई कहि गौरी ओतहिसँ तमसा कऽ विदा भऽ गेली। बाबाजी तुरन्त महादेवक रूप धऽ ठाढ़ भऽ गौरीकेँ बाट रोकि देलनि आ कहलनि हे गौरी, हम अहाँक तपस्यासँ प्रसन्न छी। जे वरदान माँगब से माँगू। आइसँ हम अहाँक कीनल दास छी। गौरी लाज और आनन्दसँ काठ भऽ गेली। महादेव कहल आब अहाँके वियोग हमरा सहल नहि जाइत अछि कैलाश चलू ओतय विवाह करब गौरी लाजे महादेवके किछु नहि कहि सकली ओ अपन सखी सबसँ कहबौलनि यदि अहाँ हिनका पर प्रसन्न छियनि तऽ हिनकर एतबे अनुरोध मानि लिअ एखन हिनका पिताघर जेबाक अनुमति दऽ दियौ। अहाँ कोनो पैघ लोककेँ हिनकर पिताकेँ ओतय पठा कऽ हुनका संग विवाहक प्रस्ताव करियौन। विवाहक जे प्रचलित नियम अछि तइ अनुसारे विवाह हों। जइसँ हिनकर पिताक गृहस्थाश्रम सफल होइन आ यश पसरनि। गौरीक बात मानि महादेव अन्तर्ध्यान भऽ गेलाह। गौरी अपन पिताकेँ घर एली। हिमालय और मैना गौरीक सखी सब के मुँहे सब बात सुनि अत्यंत प्रसन्न भेला। ऋषि मुनि समाचार पबिते हिमालय के ओतय अयला। त ई छल मधुश्रावणी के सातम दिन का कथा। हम आशा करै छी जे कथा अहाँ सब के यूजफुल लागल हैत। त एहने और कथा के लेल जुड़ल रहू हमरा साथ। मिलै छी अगला वीडियो में। तामे तक जय मिथिला जय मैथिली।